Permezz tal-passjoni u d-dedikazzjoni tagħha, Marija hija aktar minn rappreżentanta tal-arti, hija ambaxxatur tal-possibilità. Il-vjaġġ tagħha jfakkarna li meta l-arti tivvjaġġa, tieħu magħha l-identità, l-empatija u l-fehma tagħna. Għall-vuċi tagħha lil hinn mill-fruntieri, L-unur għal Ambaxxatur għall-Arti jmur għand Maria Gaia. F'isem il-Kunsill Malti għall-Arti nilqgħukom għal taħdita oħra, din id-darba ma' Maria Gaia, ir-rebbieħa tal-unur għal Ambaxxatur għall-arti. Grazzi Marija tal-ħin, kif int illum? All right, mhux ħażin, grazzi. Tajba tidher.
Ejja nibdew mill-ewwel x'fisser għalik li rċevejt dal-unur Ambaxxatur għall-Arti. Fit-toqol tiegħu l-Elisa.
Ngħidlek il-verità, inħossha responsabilità. Responsabilità li Mhux biss inġorr it-titlu imma responsabilità li nsemmi ħafna nies li kienu parti strumentali mill-karriera tiegħi u għadhom illum. Fil-fatt naħseb dal-premju għandu bżonn jinqasam f'ħafna biċċiet għaliex Nemmen li l-fiduċja li jtuk in-nies, l-artisti, kollegi, in-nies li jisimgħuk, in-nies li vera jiftħulek il-bibien, mingħajr dik dik l-infrastruttura u l-familja ma tista' tasal imkien. Allura inħoss Kemm responsabilità li li nġorr dan it-titlu għalihom, imma wkoll responsabilità li nkun persuna li nkompli nirrappreżenta s-settur f'mod li vera jtih valur li jixraqlu. U jekk hawn xi ħadd li qed jagħmlu din rappreżentazzjoni ċertament huwa huwa inti. Din ir-responsabilità tħossu piż jew tħossu li jtik kuraġġ iżjed il-fatt li xi ħadd fdaqlek din ir-responsabilità? Inħoss dmir li nkompli fi triqti, nkompli nwettaq dak li bdejt tnax-il sena ilu, viżjoni li forsi hija fragmentata fil-kpiepel differenti li nilbes però hija viżjoni waħda, viżjoni waħda li verament għandi dil-passjoni li nara li l-affarijiet fis-settur tagħna jkomplu jevolvu, jkomplu jipprogressaw, li l-artisti jkollhom ir-rispett u l-pjattaformi li jissoqilhom u dak dak li nħoss li huwa dmir tiegħi ġifieri b'dan it-titlu mhu ħa jinbidel xejn, ħa nkompli f'dik it-triq, però eħe r-responsabilità inħossha hemm bħala dmir.
Nona semmejtha inti għax jiena qed nikber fl-età u l-memorja m'għadhiex li kienet. Il-kpiper differenti li tilbes Marija. Tista' tispjegahom li għaliex il-lista hija infinita. Ejja. X'inhuma dawn il-kpiper? Hekk ikollok inti xi ħadd isaqsik, Hm, hello Marija, x'tagħmel int? Dik l-iktqar mistoqsija li tista' ssaqsini. Jiena persuna ambizzjuża, però jiena wkoll naqra bla problem solver u xi kultant iktar ma tkun ikkumplikata u komplessa l-ħaġa iktar ħossni komda. U forsi naħseb għalhekk eh, bla ma rrid nidħol f'ħafna kpieper u f'ħafna eh, dinamiċi differenti. Il-kpieper li nilbes bħalissa jiena essenzjalment bħala xi ħaġa li vera dal qalbi hija l-arti viżiva. Jiena art advisor, nbih ix-xogħol ukoll tal-artisti tru gallerija tiegħi. Ukoll president tal-MEIA, hija xi ħaġa verament għal qalbi li dħalt fl-MEIA fil-bidu nett tagħha kont dak iż-żmien iċ-chair tal-visual arts. Ehm, u mbagħad evolvejt. L-MEA vera nħoss li hija ehm, pjattaforma importanti għal pajjiżna. Jiena nemmen ħafna fil-kollettività, fil-komunità u fl-integrità. Ġifieri li bħala settur għandna ningħaqdu, għandna naħdmu żjed flimkien u għandna naraw viżjoni lil hinn minna nfusna. Allura għalija dik hija xi ħaġa li nagħmilha b'mod volontarju għaliex verament nemmen fiha, mhux għalija u kif ħa timpatta lili biss u n-nies ta' madwar illum, imma għan-nies li ġejjin warajna. Għaż-żgħażagħ, għat-tfal tagħna li jkollhom triq forsi iżjed faċli milli noperaw fiha llum. Ukoll kont bnejt pjattaforma jisimha ArtsID għall-komunità tal-arti viżiva. Hija pjattaforma li qed tevolvi, issa ħa nevolvuha wkoll iktar f'aġenzija li tippromovi l-artist f'dinamiċi, mhux l-artist biss, tippromovi l-ekosistema fil-visual arts. Jien għalija dik il-kelma ekosistema hija kelma importanti ħafna. Għaliex dejjem niffukaw fuq l-artist, imma l-artist ma joperax waħdu. U għandna bżonn inħarsu lejn kif taħdem din l-ekosistema u kif we empower it. Jiġifieri through that platform dak kien l-għan u dak jibqa' l-għan ta' dik il-pjattaforma. Qisu dejjem inħoss dan il-sens ta' belonging ġo settur li forsi għandu missing links u jisni xi kultant nipprova noħloq il-missing link biex jagħmel sens għalija wkoll. Jiġifieri għalhekk jisni wkoll nidħol f'ħafna affarijiet differenti anke fejn tidħol edukazzjoni, fejn tidħol promotion, fejn tidħol awareness. Jiġifieri Kollox jaqgħad ma' kollox. Fiex taħseb li aħna, f'liema saffi aħna neqsin hawn Malta? Fuq xiex l-iktar tixtieq tara żviluppi?
Naħseb li l-awareness ta' kif verament jopera settur fuq mod professjonali. meta qed nitkellmu fuq ekosistema, qed nitkellmu fuq in-nies li huma enablers ukoll. Mhm. Jiġifieri in-nies li jgħinu l-artist verament isir professjonist, li ma nkunux generalists għax hawn Malta peress li m'għandniex dik l-infrastruttura, ehm, infrastruttura mhux qed ngħid bini. Mhm. Ehm, qed ngħid eh, daw il-professjonisti, daw in-nies li eh, huma l-connecting points. biex ix-xogħol tagħhom imur xi mkien 'il mur lil hinn minn pajjiżna jew kif ħa jonħoloq suq differenti f'pajjiżna, kif ħa noħolqu niches differenti f'pajjiżna, kif ħa nedukaw l-udjenzi tagħna. Għalhekk forsi anke dal-award għalija huwa responsabilità għax jiena enabler at the end of the day, jiena waħda minn dawn in-nies u ma tantx hawn nies li huma lesti jkunu f'dik il-professjoni għaliex hija verament diffiċli biex topera bħala the middle person hawn Malta. U mhux hawn Malta biss. Dan hu l-unur, aħna waħħalnilek l-isticker bil-very good li isma', uffiċjalment issa fuq livell nazzjonali. Le, le, vera xi ħaġa li verament napprezza, xi ħaġa li ma kontx qed nistenniha assolutament. Għaliex dak li nagħmel u dejjem għamiltu bil-qalb. Imma eħe nħoss li dik l-ekosistema għandha bżonn iżjed xogħol, iżjed empowerment, iżjed sapport u dik ħa tkun ta' għajnuna ta' ħafna affarijiet, jiġifieri qisha katina. Fil-pożizzjoni tiegħek bħala President ta' l-MEIA, le? Li huwa interessanti hi li nistgħu nsejħulha bħala aġenzija L-MIA, assoċjazzjoni.
Assoċjazzjoni, non-profit imma advocacy u lobby group. Ekku, u li inaqdet permezz tal-artisti stess fil-komunità, mhux artisti biss, imma wkoll eh, nisbħalek, jew produtturi, eċetera, li ħassew l-bżonn li huma stess jaraw li din l-ekosistema tiċċaqlaq lejn affarijiet fejn hemm eh, nuqqasijiet. Jien għalija li jagħmel interessanti f'dan l-argument kollu hija din, hija interessanti li l-ekosistema hija kollha magħmula minn dawn in-nies li qegħdin fl-industrija, però huwa fatt ukoll li fl-industrija l-artisti u l-x'ismu huma kollha ta' temperament li mhuwiex faċli li wieħed jimmaniġġja f'din l-ekosistema. Maria Galea x'tagħmel biex timmaniġġah dak? Ħa nkun onesta, u ġifieri mhux Malta biss, jiġifieri għandi ħbieb tiegħi barra minn Malta li ħadmu f'setturi oħra u huwa qiegħed huwa huwa karattru diffiċli. Karattru diffiċli mhux għax huwa ħażin imma għax huwa sensittiv. għax hemm l-identità tiegħu marbuta, hemm ċertu valur li jmur lil hinn minn ekonomiku, lil hinn minn kollox, jiġifieri huwa hija xi ħaġa verament personali. Il-MEA kif qed inti sew ingħaqdet minn ħafna nies flimkien, ingħaqdet f'mument fil-Covid fejn verament kellna bżonn ningħaqdu. U minnha ħareġ xi ħaġa pożittiva, ħareġ leħen wieħed, leħen li jiġbed ħabel wieħed. Mhijiex bilanċ faċli kif timmaniġja whatever, imma l-iktar ħaġa importanti hija li tisma'. Tisma', tipprova tifhem u tpoġġi lilek innifsek f'dik is-sitwazzjoni. Ikollna sitwazzjoni verament diffiċli, mhijiex ħa tinbidel mil-lum għal għada. Dik hi mbagħad tidħol fejn aħna rridu nifhmu li hemm proċess Importanti l-konverżazzjoni tibda. L-affarijiet hemm affarijiet konna ilna nsemmuhom snin, imma wasalna xi mkien. Qed inwettqu triq għal dik il-bidla. Ġifieri hija importanti wkoll li min-naħa tas-settur tagħna stess, għalkemm ġieli forsi nkunu frustrati, li naraw li dan huwa parti minn proċess. Proċess twil Imma proċess ta' djalogu u ta' viżjoni importanti kemm viżjoni. Id-diplomazija kbira ġifieri. Ħafna, eħe. Tista' tista' dejjem tkun f'pożizzjoni li tikkuntenta lil kulħadd jew taf kif kultant se jkollok tiddisappunta lil xi nies. Le ma tistax tikkuntenta lil kulħadd, tipprova tikkuntenta lil kulħadd. Imma eħe, ikun hemm sitwazzjonijiet fejn trid tagħżel u trid tipprijoritizza għax is-settur tagħna tant kemm hu vast in the sense li, li tirrappreżenta mea għax barra minn Malta jkun hemm assoċjazzjoni bħal tagħna għal kull settur. Mm. Iżda aħna qed nirrappreżentaw eh, Roxmata, jiġifieri tit verament tagħti prijorità lil affarijiet li ħa jaffettwaw ħafna nies fis-settur, ġifieri timxi cross-sectoral, timxi iktar b'impatt li vera jilħaq l-individwu mhux based tas-settur li qed jopera fih biss. Nħoss li kien hemm evoluzzjoni verament tajba mill-assoċjazzjoni u d-djalogu li jkollha mal-entitajiet biex noħolqu kompromess. Inħoss li r-relazzjoni verament issodata għax ovvjament advocacy u lobby group u f'das-settur kien għadu xi ħaġa pjuttost ġdida. Allura fil-bidu, anzi nixtieq ħafna ħafna ħafna insemmi l-fundaturi li għamlu mea possibbli lil Howard, Keith, Milton Jattard, il-Ġranin, Rizzo, Pawlu Borg Bonaċi, daw kienu nies verament importanti li emmnu f'xi ħaġa li ma kinitx teżisti. So, jiena. Kollha voċiferi.
Kollha voċiferi, kollha verament kellhom triq iebsa qudiemhom, iebs ħafna iktar iebsa milli għandi jiena llum, jiġifieri wettqu t-triq il-foundation essenzjalment għalina, ġifieri għalhekk meta ngħidlek inħoss dik ir-responsabilità għax nara x-xogħol kollu li verament sar. Kważi kważi, ara, ħa nirranġa l-kliem li għedtlek qabel, mhux diplomazija, kważi kważi Trid tkun politikant di għaliha. Jew titgħallem kif tkun. Jiena x-xogħol tiegħi dejjem ħdimt l-iktar mal-privat. Allura kienet verament a learning experience għalija li niddidja mal-politikant, nara kif jaħdmu ċertu affarijiet. U għadni nitgħallem sal-lum, jiġifieri, imma Tgħallimt ħafna, ħafna, ħafna mill-ħames snin li ilni fil-MEA. Ok, interessanti li mort f'din it-triq tal-privat. Hija l-impressjoni tiegħi, jew forsi għax nuża lili nnifsi bħala eżempju, li jekk trid tkun artist u jekk trid tiżviluppa u tevolvi fil-ħajja, trid tieħu ħafna inizjattivi inti. Trid tinvesti fik innifsek. B'xi mod il-privat Taf kif, qisu jgħalmek din it-triq u jpoġġik f'dik is-sitwazzjoni fejn ikollok ikollok tagħmilha din l-evoluzzjoni u tikber u tinvesti fik innifsek. Però għandi l-impressjoni wkoll li meta mbagħad nitkellmu fuq dak li huwa governattiv, U meta qed nitkellmu fuq fondi, ma rridx, ovvjament ma rridx niġġeneralizza u ma rridx noħloq kontroversji, imma naħseb li huwa bħala diskors huwa interessanti ħafna li jista' wkoll jagħti l-każ li hemm sens ta' entitlement jew li naħsbu li, isma', jekk hemm diffikultà jew problema, bilfors irid isolviha l-gvern. Meta aħna meta tħares lejna bħala pajjiż, le fil-verità qed nitkellmu fuq pajjiż id-daqs huwa ta' 360 kilometru, 62 kilometru kwadru biex inkun preċiż, b'nofs miljun popolazzjoni, issa ma nafx, hemm min ma nafx x'inhi l-istatistika ta' x'persentaġġ minnhom huma huma artisti, le? Għadu b'xi mod jeżisti dat-tip ta' ħsieb ta' entitlement u ma nafx għalfejn moħħi jgħidli nitteorizza li dan jista' jkun ġej mill-fatt li aħna konna kolonja Allura qisu kull ħaġa li konna nieħdu mingħand l-istat dak iż-żmien Ingliż, għalina kien ikun akkwist, wara x'tista' takkwista u regal. Jista' jkun li. Ħafna naqbel miegħek, ħafna naqbel miegħek, u anke jien ħanqgħod attenta kif ngħidha din. Issa qed inkunu diplomatiċi. Hemm ġiex M'ġiex sort of aspetti tagħha. Naħseb li ħloqna settur artistiku li huwa verament kumpless u sod min-naħa tas-settur pubbliku. Ħloqna ħafna entitajiet, għandna aċċess għall-fondi. Allura inħolqot ċertu dinamika li hemm qisu kważi diżbilanċ bejn li investejna u ħloqna infrastruttura għas-settur pubbliku u bejn is-settur li topera fil-privat. allura awtomatikament eh, in-nies li joperaw fis-settur tant huma involuti f'din il-biċċa li awtomatikament qed tonħoloq problema ħajmorru ħabtu. Mhm. Il-problema l-oħra li xi kultant narħa vera hija kważi tad-daħ li kull ħaġa li tiġri tant għandna aċċessibilità fl-pajjiż li morru ħabtu l-bib tal-Ministru. Għandha tkun hekk daqshekk aċċessibbli dak il-livell ta' problem solving li tmur dirett. U nistgħu nħallu bil-mistoqsin, għalfejn jiġu dawn l-affarijiet? Għalfejn, fis-sens ta' eżatt, eżatt. Jekk inti artist.
Jiena nemmen ħafna li l-artist, mhux l-artist biss, In-nies li jaħdmu, għax anke jien stess ngħid ħin kollu artist, in-nies li jaħdmu f'das-settur biex ikollhom karriera f'dan is-settur u jaraw longevità ma jistgħux jibqgħu jiddependu biss fuq is-settur pubbliku. Iridu jinvestu fihom innifushom. Iridhom jedukaw lilhom infushom. Iridu jmorru barra minn Malta biex jaraw ukoll x'inhu jiġri barra minn Malta u mhux biss ipoġġu lilhom infushom għall-feedback li jirċievu minn għax aħna hawnhekk limitati u mhux limitati biss li hawn ċertu bias ukoll għax kulħadd jaf il-xulxin. Anke pereżempju xi ħaġa verament bażika biex issib evaluator. Tant aħna tant konnessi li kollox irid jibqa' protett, kollox għax Hawn dak il-bias bejnietna wkoll. Jiġifieri jiena vera nemmen li eħe, tista' tista' tirnexxi mingħajr ma jkollok bilfors dik id-dipendenza fuq il-fondi pubbliċi, mhux qed ngħidlek tapplikax għall-fondi jew taħdimx mal-istat, imma li jkollok a diversification in your career path. Ejja mmorru kompletament f'dinja oħra fejn ġieli naraw irkanti ta' pitturi, jien naf ġieli anke kulur wieħed, li jinbiegħu għal miljuni. Din mhux ġennata?
Għalik. Le, le, le. Sorry, mhux l-opinjoni tiegħi, rrid nisma' tiegħek. Mela,
Dik hija xi ħaġa li verament taffaxxinani jiena. Hemmhekk jidħol jidħlu ħafna layers fejn tidħol l-arti. Kif qed inti, I mean jiena wkoll rajt paintings li jbiegħ mitt miljun, ġifieri. Imma l-arti minn dak l-aspett, ovvjament dak huwa aktar secondary market ngħidulu. Ikun hemm ħafna provenance, jiġifieri jkun hemm minn fejn ġej, fejn intwera, il-ħajja tal-artist, hemm ħafna valur li huwa imur valur kulturali, valur awtentiku, valur tal-identità, valur tal-artist, ta' x'inhu jgħid l-artist, jiġifieri hemm a lot of intricate value f'dak ix-xogħol. Ovvjament hemm inġustizzji wkoll fl-art world ukoll, ġifieri hemm affarijiet li forsi għandna bżonn noħolqu iżjed bilanċ bejn l-artist emerġenti, l-artist ikun hemm iżjed aċċess għal ċertu networks. Hija diskussjoni li qed issir barra minn Malta wkoll. Jekk imorru fid-dinja tal-arti viżiva hemm ħafna inequalities, ġifiri maħniex qed ngħidu li ċertu artisti huma aħjar minn oħrajn għax eh, based on the economic value, ġifiri dak l-economic value ġi liżjed minn dawk il-networks li jettlek l-ewwel għax in-network verament eh, u l-enabler verament joqollew ħafna l-valur ta' ċertu artisti eh, qabel u anka l-lum. Iġifiri miex hija puzzle komplessa kif tasal għal dak in-numru. L-ewwel mela jiena bdejt nistudja fuq hekk. Jiena t-traġetturi tiegħi tal-akkademja kien verament differenti għax jien bdejt naħdem ta' tmintax-il sena, ma mortx università. Kienet xi ħaġa li dejjem xtaqt nagħmel. Imma m'għamiltix. Ridt niskopri jien min jien, minn l-università ma kienx hemm affarijiet li vera nkun relatata magħhom, allura ħadt triq oħra. Bdejt naħdem Kont naħdem fil-business tal-familja tiegħi li kien naħseb kruċjali fil-formazzjoni tiegħi. Li dak iż-żmien kont kważi nistmerru, mhux nisperru ma kont ngħid jiena għalfejn m'iniex qiegħda fejn qegħdin sħabi Vipo. Imma naħseb kien verament kruċjali għax kien ilaqqa' lill-artist, kollettur lill-intrapriża, lill-Istat, kollha f'post wieħed għaliex kien frame shop u kollha dawn in-nies kienu jiġu bix-xogħol tagħha. Vera hemmhekk, verament hemmhekk vera bdejt ninduna kif ċertu affarijiet jiffunzjonaw, bnejt ir-relazzjonijiet tiegħi u ta' 25 sena Ftaħt il-gallerija tiegħi blan biex nippromovi l-artisti Maltin barra minn Malta, ġifieri dak iż-żmien kien studjo tal-arti tiegħi u trasformajtu f'gallerija, ma kellix idea x'ħin nagħmel. Bdejt nesebixxihom barra, l-ewwel ma morna New York, niftakar, imbagħad morna Miami u bdejt ninduna li jiena I didn't know it all, anzi I didn't know anything. U bdejt neduka li l-nifsi, mort Sotheby's, Londra, għamil tal-kors, Finance and the Arts Market, u bdejt neduka li l-nifsi kif verament għandi nopera Bħala gallerija, bħala ripreżentatriċi ta' dawn l-artisti kellhom il-fiduċja fija li kienu verament importanti ħafna għalija fil-bidu għax letteralment mort id-dar tagħhom b'karta b'idea u daw f'dawni bix-xogħol tagħhom li hija huwa pass vera eh, sensittiv għall-artist. U U ġifieri hemmhekk. U mbagħad il-masters tiegħi li huwa fil-Arts and Cultural Enterprise għamiltu sentejn ilu. Għax imbagħad wara ċertu żmien, wara għaxar snin, ħdax-il sena dak iż-żmien, verament sirt naf min jien, id-direzzjoni tiegħi u vera thankful li ħadt dik ir-rotta f'ħajti għaliex l-akkademja evolvit miegħi. kważi, u hemmhekk il-masters li dejjem xtaqt nagħmel fl-iskola li dejjem xtaqt immur fiha, Centre Saint Martin's, kienet esperjenza tal-ġenn, iltqajt ma' ħafna nies li jaħdmu jmexxu l-mużewijiet, jaħdmu ma' artisti importanti għaliex dan il-masters kien għal nies li ġiġa joperaw fis-settur u ilhom joperaw fis-settur u qegħdin f'ċertu pożizzjoni. U minnu tgħallimt essenzjalment it-tmexxija ta' intrapriża fl-arti u kultura u mhux intrapriża meta tidħol business biss, jiġifieri anke organizzazzjoni. Kemm hi kumplessa u kemm tmur lil hemm minn l-administration biss, li verament tifhem l-ethical values, li verament tifhem l-artist u kif qed jiġi impattat, tifhem ukoll id-djalogu li hemm bżonn isir simultaneously mal-stakeholders kollha. Ġifieri, għalhekk meta verament niġi appassjonata kif kif verament għandna ninvolvu kulħadd fid-diskussjonijiet, il-mod kif nimxu 'l quddiem għax dil-katina ma tistax tfarrada, vera hemm bżonn li naraw kif jopera settur kollu mod unit. U li l-katina tkun
ċirku.
Hawn Malta fiex irridu nimbuttaw iżjed biex fuq livelli internazzjonali nibdew inkunu aktar kompetittivi?
Jiena naħseb wieħed mill-iżbalji li nagħmlu inkluża jien, hija li dejjem inħarsu lejn l-internazzjonal bħala xi ħaġa kbira, xi ħaġa aljena kważi, xi ħaġa li hija akbar minna. Aħna we are no different u għandna talent verament kbir. Barra minn Malta huwa importanti li tibni network. Jiġifieri importanti li inti vera tifhem fejn trid tasal u kif ħa tasal. Jekk inti ħa tagħmel xi ħaġa, ħa tkun ta' suċċess jekk m'għandekx dak in-network? Tibni n-network l-ewwel jew u kif ħa tibnih? Kif ħa nagħmel ħbieb ġodda? Qed tfakkarni fil-qawl Malti, tista' nix il-bajda tqaf ħalqek. Eżatt. U dawk huma l-kliem ta' l-Ambaxxatur għall-Arti Maria Galli. Ok, ħa nagħlaq bl-aħħar mistoqsija, li jien nemmen li di dejjem tibqa' l-mistoqsija li jiġri x'jiġri fid-dinja artistika l-kulturali se nibqgħu dejjem insaqsuha għal raġunijiet differenti. Imma int personali, kif tagħżel u tiddeċiedi jekk xi ħadd jiġi għandek li da artist tajjeb jew da artist ħażin? u tgħidilhom jekk huma ħżiena għax jekk huma tajbin ngħiduha kif inhi. Hija daqsxejn iżjed faċli, le?
Jiena naħdem ħafna bl-individwu. L-ewwel nett li nara l-individwu f'dak ix-xogħol li verament huwa rappreżentattiv ta' dik ir-ruħ dik il-persuna. Il-messaġġ ukoll li għalkemm mhux dejjem ikun hemm messaġġ, imma l-messaġġ ukoll huwa importanti dak li jemmen fih. Mhijiex kwistjoni ta' ħażin u tajjeb, imma hija kwistjoni ta' verament iħossnix lesta li nirrappreżenta dik il-persuna. Ovvjament fil-kappell tiegħi f'Tard Viżiva, għax fil-kappell tiegħi bħala Mea nirrappreżenta 'l kulħadd. Jiġifieri dawk huma ġiex affarijiet differenti, għandek waħda iktar marbuta max-xogħol u li ovvjament jiena ħa nvesti ħafna ħafna ħin f'dak ix-xogħol, imma mbagħad għandek li inti tipproteġi l-individwu, right? U dik hija xi ħaġa li għalija hija verament personali li inti tgħin lil dak li jkun fil-working conditions li qed jaħdem fihom, kif jiġi rimunerat mod sew, li jkun protett legalment, li ma jiġix bullied jew li ma jiġix ġifieri hemmhekk imbagħad tidħol vera l-umanità.
Ok, iktar ma qed nisimgħek iktar qed nikkonferma kemm kien ħaqek propju li tuħu dan l-unur bħala ambaxxatur eh, għall-arti minħabba d-diplomazija u l-mod kif tpoġġi l-klim u dil-ekosistema nitkellmu fuq u dil-komunità. Imma Ħa nibqa' nippressa għal Dex, inħossok vera żgiċċajtli tajjeb minnha. Qatt kellek każijiet fejn xi ħadd ġie quddiemek b'xi ħaġa u tgħid le, hawn x'qed jiġri? Ikolli ħafna.
Ikolli ħafna minn dawn il-każijiet u emails u mbagħad inċemplu, ikolli mela hija diffiċli.
Hija diffiċli inti tkun tkreajt xi ħaġa u tisma' isma'. Imma xi kultant xi kultant M'ġiex angoli għalih għax ovvjament jiena nara l-angolu tas-suq ukoll, jiġifieri jekk jiena m'għandix suq għal dak l-oġġett, imbagħad l-artist ngħidlu li dak mhuwiex is-suq, il-klijentela tiegħi u d-direzzjoni tiegħi. Imma jekk ikun hemm xogħol li mhuwiex daqshekk nara nħossu li huwa daqshekk b'saħħtu jew daqshekk rappreżentattiv għad-dinja kontemporanja tal-lum, U jekk dik il-persuna tkun vera miftuħa biex tirċivi feedback, iwa, mela le, inti ula l-feedback. Mhm. Imma mbagħad sta għal dik il-persuna kif x'jagħmel bih dak il-feedback. Jiena l-feedback huwa verament importanti għalija. Jiena naħseb l-iktar eh, sitwazzjonijiet f'ħajti fej verament enuni kienu l-iktar sitwazzjoni diffiċli għax minnhom ħarġu kliem li forsi weġġagħni imma vera għeni nieqaf u naħseb x'jiena nagħmel, għalfejn kellimtek, għalfejn ħsibtek, għalfejn ħadt dik id-direzzjoni mhux oħra. Jiġifieri aħna m'aħniex perfetti. Dejjem nevolvu il-mindset hemmhekk jidħol mindset tatis li inti tkun miftuħ jew miftuħa għal dik l-evoluzzjoni tiegħek bħala persuna u tiegħek bħala xogħol ukoll.
Maria Galea, grazzi ħafna ta' din it-taħdita li ġiet miġjuba lilkom grazzi għal Kunsill Malti għall-Arti fl-okkażjoni ta' Premju għall-Arti l-edizzjoni ta' l-2025. Grazzi mill-ġdid.